la ni vulavula hi vanhu lava mi kuma ku ku ku wa mati ya ya mukhongelo van'wani va ku a hi humele hi titayele va ri ya ka mati van'wani va ku humele hi swileriso van'wani va ku hayi va ri mikwembu yi ni fanele ni hamba ni nwa mati ya le xihlotsweni ni ta kota ku vonela mahlweni swi ta hi ku hambanahambana ku mati lama i ma lavela ku endla mara ku ri mati ya ku ri mati ya le xihloveni or a xihlobyeni. Ndhawu liya ni tshama ni endla content or ni tshama ni endla video la ka ka YouTube or blog loko mo nghena la ndzeni le mi ta yi kuma video ya kona mhaka leyo loko va ku hi ya le ka yiveriwa i ntiyiso mhaka leyo loko hi ya le a hi kha miroho i ntiyiso mhaka leyo loko hi ya le n'wansati a nga fanelanga a va a yi le. vatswatsi mi ta ni twisisa i fane i ya ebazini loko u ri munhu wa xinuna i fane i ya ebazini kumbe ma three days four days swi ta depend hi wena mara a ku yiwi le i thyakini ndhawu liya mati lama i mati lama hi ma vula ku i mati yo kwetsima. or i ma mati lama hi nyikiwaka hi hi Xikwembu kumbe mikwembu yi ku ha la loko vanhu va ta va ta ka mati lamawani va nwa wona va ta hola mavabyi lama va vabyaka wona or va ta vonela mahlweni swilo swo karhi loko hi fika le i fanele i make sure ku. loko ku ri ke ni wa khongela i fika i khongela i kombela ku sungula loko ku ri ke i chelanyana swifodyana i fika i phahlelanyana i kombela ku sungula a wu njhenjhe wena i fika i nghena laha i ka mati lamaya ma ni twisisa na ku xin'wana u kuma ku na pfuka nampundzu mina ni ku bulu mukutsu hi mina luyani ya ni ya ka mati lamaya ivi loko ni fika ni ka mati lama ivi swilo swi swi swi swilo leswi ni faneleke ni ya swi ni ni endlela swona ku mati lama kona swi nga tirhi ivi ni ku yini mfundhisi wa kereke yo karhi or ka kereke liya va ni nyike xileriso ku ni ya ni ya ka mati lama mati lama a ma pfuni nchumu kumbe n'anga yo karhi yi ni byele ku ni ya ni ya ka mati lama ni hamba ni nwa wona a swi pfuni nchumu. i rivala wena ku ku na laha wena i nga endla kona xihoxo i ye ndhawu liya i nga basanga i ye ndhawu liya i khe miroho ivi pfuka nampundzu i tsutsumela kwale eku ya ka mati ene xin'wana xa kona na mavulavulelo ya vanhu swa khawula i nga rhuketeli vanhu. u hlamba ivi u kuma ku after two days wena yi haleni i fanele i ti londla masiku malama mambirhi manharhu ku i ya le moya wa wena wu basile wu khululekile ku loko u fika ka mati lama mati lama fika ma endla ma tirha swilo leswi wena i lavaka ku tirhisa swona ende ndhawu liya loko u ya i kuma ku i ya yi nga basanga i ta fika laha wena ku ya ka mati u kuma ku xihlovo lexi a xi kona. kumbe i hlangana na munhu a khome xigubu or bakiti a ku heta ku ka mati laha mara wena loko u fika i kuma ku mati lamawa ma thyakile i nga tshama vo ma one hour wena laha i yimele ku mati lama ma basa ivi mati lama ma nga basa loko u ze u vona swilo sweswo u kuma ku mati lama ma basa suka i famba hi ku loko u nga fambi u ta hlangana na khombo rikulu leri nga ta tisola vutomi bya wena hinkwabyo. Loko i fika laha i fika u ya ka mati u kuma ku xihlovo lexiya a xi kona laha i nga fositeli tlhelela ndzhaku loko u fika laha i fika ku wena i ya ka mati xin'wana ku xihlovo lexiya lahaya ka five meters or five hundred meters lexiya lahaya loko u fika laha u kuma ku ku pfalelekile a wu voni nchumu wena ku a xihlovo laha laha nga ku lerisa ku a xihlovo lexiya xi le ndhawini ya sweswo a wu xi voni. ivi u ni jikajika na ntshava liya hinkwayo i ta jikajika na ntshava liya hinkwayo nhlekani luwa hinkwawo or vusiku lebyiya or mpundzu luwa hinkwawo i nga ma kumi mati lamaya tlhelela ndzhaku i tivisa ku na something lexi wena i nga xi endla xa wrong hikuva van'wana loko a fika laha ta fika ku byela ku e sesi ni hlangane na na xikanyakandza xin'wana laha a vula nyoka ku ni kume tinyoka tin'wani ti pfale ndlela loko ni ku na yindze ni ya ka mati. a ni voni nchumu nyoka leyi a yi nyundzi laha munhu a ku a ni hlangane na timfenhe ti kha ti huwahuwa laha ti ni pfalele ndlela kumbe a ku a ni vone vanhu van'wana laha a ni vone swi ko ta ni byela swilo swo hambanahambana because of what ndhawu liya n'winyi wa ndhawu liya a nga ku lavi ku wena u ta ta ka mati because i thyakile n'winyi wa ndhawu liya a nga ku lavi ku wena i ta i ta teka mati lama i ma tirhisa hi ku a wu landzelelanga swiyila swo karhi leswi swi endliwaka loko ku ya ku wa mati lamaya. That's why mi kuma ku na tikereke tin'wani va ku byela ku ti yilele masiku mo karhi before yi ya yi ya ka mati lamaya. Ma ni twisisa? Loko u ri munhu wa xisati i nga yi ndhawu liya i kuma ku i le. Leswi vulaka ku kokwani va ku a ni ta tima dyambu. Ma ni twisisa? i nga yi. Ya na ndhawu liya i basile u swi tiva ku ri laha ni basile, ni kahle. Vatswari se vatswari se mi ta ni twisisa loko ni ku ku i basile i kahle. Swihlovo leswiya swa hloniphiwa, xa xiximiwa xihlovo. Vanhu van'wani mi kuma ku va fika le ku fika ku endliwa na swilo leswi hi nga ta ka hi nga swi hlayi laha. hikuva van'wana va ta sungula ku hi sola va hi chingela va ku ha jamuka van'wana va ku ha fafada van'wana hi vulavula ngo vona mi swi tiva vanhu va ka social media mi njhani mara se loko swi n'wi humelerile a nga vuya ta ta comment-a la ka social media ku swilo leswi va swi vula hi buti luya i vulavula ntiyiso or swilo leswi va swi vula hi mfowethu laya ha i vulavula ntiyiso or le ya bruru i vulavula ntiyiso hikuva ni vanhu va ka social media loko i vulavula ntiyiso va nge yimi na wena.

Swilo leswiya a swi tsutsumi swilo leswiyani. Hi swi kumela emisaveni hi ta tlhela hi famba hi swi siya laha misaveni. Ma ni twisisa ku ni vula yini? Se loko u lava xilo xo karhi evuton'wini tiyimiseli, loko u landza mhaka ya xihlovo tiyileli. I nga jahileli swilo, tiyileli i ya le ntshaveni kwala u yaka u yaka kona mhaka ya xihlovo i basa. I ta vona loko u ya ya ka mhaka ya wena ya xihlovo i famba i yiyele i basa, swilo swa wena swi to khuluka kunene. Van'wani va ta ze va jika va ku hayi i na nyoka. i na nyiko n'wi hlatela mali or na xigadyana or i na i na i na xidudyana lexi n'wi endlelaka mali because of i landzelela milawu ya le xihlobyeni i landzelela mati ya xihlovo ku mati ya xihlovo ya tirhisa ku yini na khensa ku va mi pfulele chanele .